Kāti au ka uiuiu atu rā ko te au o aku mihi ana ki te rangi ki te kāhui wairua, arā, kua tere atu rā ki Mamaoariki. Otianō ki a tātau kei te tua o te nuku, Karanga mai, karanga mai, karanga mai ra. Nau mai ki te kupu o te uru e tu nei. Ko te tino kaupapa o te kupu o te uru, he whakamarumaru i nga purongo kua puta mai nei i te reo o te uru o tenei wiki. No reira, kati, kia tautika atu ra tatou ki ta tatou nei purongo Tuatahi rawa. Ā, koia rā tēnei, kei Te Whanganui-ā-Taraika tēnei o ngā pūrongo o te wai ake nei, engari ko te wahine ka kōrerotia he uri nō ngā wā i taratara, nō ngā wā i kōpikopiko o tō tātou maunga, te maunga tītōea. He uri oki nō te iwi nei, arā, a Te Whakahoe. Koia tēnei ko Tory Whānau. e wai atu nei i te ia o te oru, arā, o te tai nekeneke, o te tai weewe'e, tai wakapiripiri rānei, e pā ana, arā, ki te tūranga koromatua ki roto o Te Whanganui-a-Tara. Kāti, i tae ake rā a Te Reo o Te Uru ki reira, ki te kapo mai i ngā kōrero. Anei te pūrongo.
He pūrongo tēnei ka wai i te uri a Taranaki maunga, otirā i te mokopuna waka eke o te iwi o Te Pakakoʻi. Ko ngā tāpuʻipuʻitanga o te oranga tika, ora pai, oranga auora, me kī, oranga rangatira.

You know, we've got more, you know, of our whānau on the streets, and that is not acceptable. So what help do they need um, to get into a home? And that's where I'm really keen to kind of dig into. Ko Tori wānau tēnei, i raʻi mai ai te Wanganui-ā-Tara, ko ia kei te aro pū ki tū ki te tūranga kui matua,

I think I'm quite confident of um, help, helping lead our people and bringing them on our journey of making a better city. E waine e ka a ia ia ana ki te āpai, raupī me te amo i te iwi nui tonu ki ngā tāpu i puitanga o te ora,

Aroha Porotempue, te reo o te uru. Ooh!
Katahi ra nga korero kua puta mai nei mo tenei moura e Tori, ana i tera wainea o te pae kakariki i a ā, i a Marama, ā, me ētehi atu o ngā kōrero whakamanawa, whakatairanga i a koe, ē, ka tika hoki. Anei ko koe te ngākau māki nei, anei ko koe te ngākau pono nei, anei ko koe ana e tino toro atu ana ki te awi atu i ngā kārangarangatanga, i ngā iwi o roto ana mai o te takiwā, arā, o Te Whanganui-a-Tara, kia tū mai koe hei koro matua, hei kui matua, koira taku waka Māori i tērā kōrero, i te mea ko te koro, ko te tāne, ko te kui, ko te waina. Ā, weno rā, ko koi rā tēnei toi e mau tonu nei, e, e, e rongo ake ana, e waine, koi koe, e wai nei, mārama ki ngā tikanga ture, ana ko tō wainga matua ki wai oranga mai ai te iwi. Nō reira ka pai e te iwi mātakitaki tonu atu ki tēnei o tātou nō roto i a Taranaki e piki ake nei i te ara piki ki runga. Mai te ao tōrangapū, arā ngā take koromatua kui matua nei, e kaupapa anō tēnei i te wai ake nei, arā ko te rongoa Māori. Ko te rongoa Māori tonu te uh, matū taketake o te kaupapa o te pūrongo te wai ake nei. E tino nui ana tōku ngākau ki tēnei kaupapa tā te mea kā rau e tino rongo kōrero nui ana, Mō te rongoā. Kāti, nā runga i tērā me māuti atu tātou ki te pūrongo.
Ko te rongoā Māori he mahu nō tua uki mō ngāi Māori. He tikanga i whakatōkia ki ēnei mātanga i a rāua e taitamariki ana. I tīmata au.
Ā, e tēnei mahi, ā, ō, e tuai tamariki ana, ā, āe, ki tōku papakāinga Manga Māhoe. Me kuia
pīkake mini te whetū. She pretty much taught me a lot. In terms of rongoa, since I was young. Ahakoa i puare te ao o John Te Amo ki te rongoa Māori i tana kūaotanga, nōna tata nei tīmata ōkawatia tana ruku rētō ki ēnei mahi. It all started when the plants started talking to me. They pretty much direct me with everything. on what to create, they tell me how much, how long to cook, what to do it, take that off, how many days to do it over, everything. Ā, e manahua mai ana ō rāua mātauranga ki te ao marama me te wawata ia ka whai hua te hapori. Is our right.

Hei tā ēnei mātanga kua kite rāua i ngā hua nui o roto i ngā whānau. It's got huge benefits that are totally untapped, starting with te taha tinana, one thing that we've found with Mamaku is it's great for matikiri, so anything to do with the skin but also gut health.

the medication that they were on, we need to get to the table and have a chat about how we can be more of a contribution to one another. Hakoa ngā tauwhirotanga e hanga ana te tiro o ēnei mātanga kia kounga ake te puna o ngā kairongoā Māori.
Our target is to capacity build our whānau, to strengthen our whānau with this knowledge for themselves. and then build them up to learn our traditional ways so that then they can do it for their whānau and their uri whakaheke. Ka mutu, ko te whakahaere wānanga te mahi e pai ai te tutungi i te ahi o ngā kairongoa Māori. Regan Paranihi, Te Reo o Te Uru.
Anei a ngākau iti e wakamii ake nei. E wakamii ake nei ki ngā rongoa a kui mā Koroma, ngā rongoa tūturu o te ao Māori, ngā rongoa me o rātou mana ki te wakaora, ki te whakapiki ora i te tangata. Tērā ka tae, ka rua kia kōrua. ā, kei aku nui, kei aku ra'i, e kōrero ana mō ngā poipoinga a ō kōrua mātua a te unga nā rātou koa i whakaako, nei kōrua e whakahaere wānanga nei, nei kōrua e āta whakarite pai nei i ngā rongoa, kia tupu ai tērā mātauranga Māori mā roto i tēnei ao mō te ao āpōpō. Ka nui taku mihi ki tērā kātuāuatanga, i te mea he tino taonga ēnei, e koa nā ngā mātua tūpuna, e koa hei whakaora kau ai te Māori anake i tino i te ira tangata. Nō reira, tēnā mai kōrua e, e kaa nei, tēnā mai kōrua ā, e wātoro ake nei i ō kōrua parirau, ana ki te iti, ki te rahi, ki te whāngai i ēnei taonga Nui, ēnei taonga kura, ēnei taonga tapu ki te iwi. Anei au e mihi ake nei. Ka toro tōtika atu au i tēnei wā, mai taku tauranga, oti anō ki te takiwā o Ruapehu maunga. Mārama taku titiro kei Taumarunui, tō tātou kuia o tērā rohe, kuia tupuna tēnei, ko Inengākau. Ana, kei te riu o Inengākau, he aha te kaupapa? He kaupapa tōrangapū anō tēnei, ā, ko tētehi ā, o ngā mea ki uri o tēnei takiwa o Taumarunui kei te wai ā, i te tūranga o te koromatua. Ana, oki, ā, koia tēnei ko ā, Whiauna Kaukura Chase. Ā, nō reira, nā runga i tērā e tātou mā, kei a Eruera Rerekura te ronganga ake o ngā whakamārama kia tīawe tātou ki te pūrongo.
Nau mai ki Taumarunui, te taone matua ki te rohe o Enengākau, noo ai te kaitono mo te rohe o Ruape'u, a Fiona Kahukura Chase. Maimake Tuki Tongariro Ko te kei o te waka Tongariro Te Maunga Rākaipoho Te Matapuna o te Awa Wanganui Te Ririhi o Te Arawa Mai ngā awa awa whārua Waimiha atu ki Ōngarue Ko Tainui waka Mai i te takutai o Te Atiawa Ki te nuku ōhura Ko Tokumaru Mai i te riringitanga o te awa Ka puke ake te waka Aotea Ka tutaki ngā waka ki Ngapuwaiwaha Ko te tangata whenua Ko Ngāti Hauaroa.

And so I thought, I'm going to be Mayor. I'm going to be Mayor because that's where decisions are going to be made and we can appoint people to make those decisions, better decisions for our people. Hei tāna, kei te tautokona a ia e te āpori Māori o Taumarunui. Um, one of our kuia, um, Auntie Izzy, she said,

And because we, it was a struggle for them and a lifetime of them of, of battle and fighting and then fighting each other, um, which I never want to do. I would only ever do it with our people. Me te mea nei, koia te wa ene Māori tuatahi kia tū e Koromatua mō Ruape'u, ā, e wa ene Takatāpui o Ki Aia. Even the, the campaigning for the Māori wards has given rise to the level of interest

Mō te rohe o Ruapehu. Iriwere Rerikura te reo o te uru.
Hu, tēnā rawa atu koe e Fiona, e kōrero nei mō te tautoko o tō iwi i a koe, e kōrero nei mō te hono atu ki te hāpori, e kōrero nei mō ō taumata wainga o wawata. ā, hei painga, hei painga mō tō iwi o tō takiwā. Nō reira, tēnā o ki koe te wāhine Māori tuatahi, te taimua o ngā wāhine Māori ki uru atu ki tēnei kātū tūranga. Nō reira, kia piki te ora ki runga i a koe, tūmanako ia, ana ka tau a Angitūnui ki runga i a koe. Nō reira, ko ō pukenga, ā kōu mōhiotanga, ā katoa katoa, ā hei manaaki ake i tō iwi. Nō reira, e te iwi ē, āna, koinei hoki te wā o tēnei anga, te tatau pōti mō ngā āro e nei, ana, koia tēnei e kite ake ana, ā, koia tēnei ko te uri Māori, e kaʻa nei, e kaʻa nei, e pūmau tonu nei. e mihi ake ana. Tui atu, tui mai, tui atu, tui mai, ko ia ko te manu tui, ko te korokoro tui. He korokoro tui te matū o tēnei o ngā pūrongo o te wai ake nei. Tētehi o ā tātou nei manu, pīereere, he taitamāine tonu, nō roto ana mai o Taranaki, nō te iwi nei o Ngā Rauru rawa, ā, tēnei o tātou, ā, te wai ake nei. Ā, ka puta, ā, i a ia tētehi waiata, ā, uanui mā tātou. Kāti, kia tuhi atu rā tātou ki tēnei pūrongo.
Ko Tui Ellis Tahere Kātene, e 16 te pakeke, he uri nō Taranaki, nō Ngā Rauru ki tahi anō hoki. Nō mai rā nō i tipu te kōingo me te aroha ki roto i a ia ki te waiata. My mum knew that I could sing when I was a baby.

Inā te rōreka o tōna reo waitī, waitā. He māori tonu, he wairua tonu, koia ka taea e ia te waiata i ngā momo waiata katoa. You know like um chin up and you know face forward don't look at the ground. Look at their foreheads or their eyes um, you know, just tūmana um, and kia rahi tō reo.
Ko tā te kōrero a Tāhere Kātene, ko Macy Rika tana tino kaiwaiata, nāna ia i whakaaweawe i tana momo waiata anō hoki. Ko te mana ko ia a Tāhere Kātene, a tōna wā, ko ia ka whakatauira atu i tā Rika i whakatauira mai. Mei Sereka is just, she's just such a lovely person um, and I love her waiata, like the kaupapa of her waiata and how she sings it, it's just smooth, it gets you yeah, in your zone, like when you're stressed out she can just calm you down. Ko tōku tino waiata, ko te Tangaroa Whakamautai. Ai. No te mea he pai te oro te tohora hoki,

Ko te mahi kapa haka tētahi mahi i whakatupu i te māia ki roto i a Tahere Kātene. Nāwai, nāwai, i whai wāhi atu ia ki te hōtaka Five Minutes of Fame ki runga i a Whakaata Māori me ētahi atu kaupapa waiata, whakangāhau hoki. It was very exciting, um, and.

work with Legacy Foundation um, and it's very exciting, you know, um, releasing new songs and stuff and yeah. Ako ake nei, ka puta ko tōna waiata tuatahi i tapaina ko Hiemihi, ā, ka taea te hoko mai ngā toa pūrongo ipurangi katoa. Te Mihimi Te Reo o te Uru.
Oh, mauri ora, mauri tu ki runga, tēnā rawa atu rā koe, kei te uri o Ngā Rauru ki tai, taku pai te rongo ake ko Ngā Rauru ki tai, tētehi o o tino iwi, ā, karanga mai koe. Karanga mai koe i ngā pūmanawa. E ai ki ngā mātua tūpuna ko te pūmanawa i whakatokia ērā ki roto i te ngākau, i te tuakiri i mua o te whānautanga mai o te tangata. Ko te pukenga he mea ako, he mea ako nā te tangata. Nō reira, ō pukenga kei roto tonu i tō wairua, ō pūmanawa e kei roto tonu i tō wairua, ō pukenga He mea ako a nō roto ana mai, nō roto ana mai i te wā. Nō reira, kei konei e arikoa ana, tino arikoa ana, ā, ko koe te mea e whakaputa ana i tō waiata, ā, hei waiata kia rongo mai rā ko te ao, kia rongo mai rā ko te pō, ā, ki, ā, āta tū mai hei tauira mō ētehi atu, hei wāngai atu i te puna waiata, ā, nō reira, anei rā e tino whakamiaro atu nei. Ā, kia koe rā e Tui, ka tika hoki tō ingoa. Ā, i ara mai ai tērā manu, te rōreka hoki o te reo o te, o te korokoro tonu o tērā manu. Ko koe katoa tēnā. Ko koe katoa tēnā. Nō reira, kia tau tonu ngā manaakitanga ki runga i a koe, ā, kei konā te ao. Kei konā te ao hei kakenga mōu. Kei konā hoki tō whānau, ō piringa kārangaranga maha, arā, he tū tautoko ake nei. E rongo ake ana hoki rā te kōrero, ko Mairiri Rika tētehi o ō iho pūmanawa nei, ā, ka tika rā. Nā, kei reira te uara e. Nō reira, ka tau tonu ngā manaakitanga ki runga i a koe, Oti anō rā ki runga i a tātou e te iwi. Koia tēnei ko ngā pūrongo katoa i opukina atu rā ngā kōrero mai te uta ki te tai. Ā, tēnei ko ngā ware e toru e tū nei, ā, e mihi, e mihi ake nei kia kōtō katoa e ngā iwi, ki ngā kaituku kōrero mai, Mauri ora ki a koutou, nei te mihi a Te Reo Irirangi o Taranaki, Te Reo Irirangi o Wanganui me Te Reo Irirangi o Rangitāne. Nei hoki taku mihi, otia nō tā mātou mihi katoa ki a koutou e ngā karangaranga maha o Te Māngai Pao, e tū pou tautoko tonu nei, e tū pou Tautoko mai nei, Poutaka, Poutaka. Nā runga i tērā, tēnā rawa atu rā tātou e te iwi kia mārama ki kā tonu te whakarongo me te mātakitaki i a te reo o te uru ia wiki, ia wiki, me te whakarongo mai, me te mātakitaki mai i a te kupu o te uru e tū nei. Ko au tēnei ko Rauru Broughton, Pai Mārire, mauri ora ki a tātou.